Hey Yoni Moni, Kun bai? Ami ta Stacy di Universe Curaçao i awe a trobe mi t'ei huntu ku boso pa duna boso un tiki mas splikashon riba algu ku nos a repará ku a bira un trend últimamente. Esaki ta nada mas i nada ménos ku nos kopa menstrual. Si abo na kas ta interesá pa sa un tiki mas di tur e benefisionan di e tremendo kopa menstrual aki, keda ku mi. Manera nos tur sta kaba, nos tur ku ta hende muhé ta yega un etapa den nos bida kaminda nos ta kuminsá menstruá. E amiga ku mayoria di nos no ta gusta ei ta presentá un bebbaluna i nos mester hasi uso di un método òf un produkto kaminda nos por fangu loke ta sali via nos kanal di vágina, kual nos ta yama menstruashon. Aki awe mi tin huntu cu mi un simulacion di un utero y aki na e canal di vagina di caminda e sanger ta sali. Manera ya nos a bin ta splica caba, e canal di vagina aki tin solamente tres funcion. Uno di nan ta pa e menstruacion sali, e fluho di sanger sali. Di dos ta pa. Penetrashon, i tambe na momentu ku bo ta bai haña un beibi, e yu ta sali via di e kanal di bo vágina. Pues, na momentu ku nos ta bira ongestèld òf nos ta haña nos menstruashon, nos ta usa diferente método pa por kètsh òf apsorbá e sanger ku nos ta saka via di nos vágina aki. Mayoria di nos semper a konosé kotèks. Aki boso por mira algun. Tin diferente marka, tin diferente tamaño, diseño. No ta tur hende ta bai ku tur kòtèks. Tin hende ta alèrgis pa esaki i tambe tin hende ta hende fis, algu no greit pa usa i ta p'esei nan ta usa otro alternativanan manera e ya nos a kaba kual uni nan ta tampòn. Akinan boso por mira algun tampon tambe ku mi tin huntu ku mi awe. Tin diferente size, diferente marka di tampon. Tin e mas diki ku ta hendenan ku ta basha hopi i tin mas fini pa hendenan ku no ta basha hopi. Òf tin hende tambe ta kuminsá ku diki den nan promé dianan ku nan ta basha hopi i segun ku e ongestel ta bai birando ménos nan ta usa esun mas fini. E dos maneranan ku mi a kaba di mustra aki, ku ta e pads i e tampon kual ta wòrdu usa pa fangu e menstruashon, ta dos hopi komun. Sinembargo, aparte ku e ta daña nos naturalesa, komo ku ta plastic, nos ta hañando òf nos ta notando diferente reklamo riba medianan sosial, di presnan ku ta subi inkreiblemente mirando hopi karo. Esaki ta produktonan ku nos tin ègt mester di ce, nan ta hopi vital i ni maske nos no ke, nos mester kumpra nan, ni maske kon karo nan ta, pasobra nos no por pasa den e dianan den e luna aki sin un protekshon òf un produkto ku por apsorbá nos fluho di sanger. tenendo kuenta ku esei tin personanan a inventá maneranan nobo kon pa opservá esaki kual lo yuda bo save nos mundu i tambe yuda bo spar un tiki mas. Un di nan ta nos pètsnan di paña. Esaki tabata wòrdu usá hopi ántes. Hende muhernan tabata kue bruki, duki, paña i nan tabata pone kinan pènti. Sigur hendenan grandi ku no tabatin manera di kumpra kotèks òf kaminda no tabata eksistí kotèks ainda, nan tabata pone paña ku eseinan pa por wanta nan fluho menstrual. Aworakí, manera mi a bisa kaba, tin diferente. Diseño di pads nan cu ta full di paña nan no ta lek, a mi ta hennan masha bunita. Cual bo por bisti den bo panty e ta clap, e tin su alanan cu ta clap y e ta e ta wanta bo fluho menstrual. Tin hopi diseño masha bunita y tambe na nan tambe tin diferente size manera nos sa caba esaki ta un super grandi. Mi mamanan a aki den di mes ora bo kaba di kambiele bo ta doblele bunita i bo por kla p'e bèk i wardele pa na momentu ku bo bai kas bo ta pone pa laba pero naturalmente esaki tambe tin hende ta haña e manera aki hopi fis. Manera nan ta yam'ele, ta p'esei tambe tin un otro alternativa kual ta e ston ku Almi ta bai papia mas di dje, kual ta hopi famos awor aki, kual ta e kopa menstrual. Kiko ta un kopa menstrual? Un kopa menstrual ta un di e métodonan òf manera ku bo ta usa pa por fan ku e sanger di bo menstruashon. Un kopa menstrual ta algu chikitu fleksibel den forma di un funnel i e ta wòrdu hinká den bo vágina pa por fangu bo menstruashon. Un kopa menstrual ta un di e métodonan mas efektivo ku ta wanta mas tantu sanger ku tur e otro métodonan ku ta eksistí. Un kopa menstrual den komparashon ku un tampòn ku ta súper ta wanta entre seis. Of kuater bia mas tantu di e menstruashon ku un tampon. Bo mira kon efektivo. Imaginá bo kuantu bia bo mester a bai kambia un tampon den komparashon ku e kopa menstrual. Papiando di bai kambia un tampon of un pèd normal semper no sta rekomendá pa hasi esaki no mas ku kuater ora. Dus ta importante pa bo kambia bo pad òf bo tampon kada kuater ora òf ménos ke esei mes si bo por. Den komparashon ku e kopa menstrual aki, kopa menstrual por bai te ku diesdos ora sin ku mester kambi'é. Interesante, no? Personalmente, ami tin ya caba mas cu dos aña ta haci uso di un copa menstrual. Sin embargo, ora mi bisa un hende esaki, nan ta keda asombrá y ta basha mi cu yen pregunta na mes momento. P'esey awe den e video aki lo mi bai prueba contesta mayoria di e preguntanan cu mi ta haña na momento cu mi menciona cu mi ta usa un copa menstrual. Naturalmente. Ora bo ta bai usa e kopa menstrual pa promé bia, e ta bai ta un tiki straño i asta e por ta un tiki inkonfortabel. Ta p'esei ta importante pa na momentu ku bo ta bai hinka e kopa menstrual aden, bo hasi uso di un lubrikashon. Den e kaso aki bo por usa nos Yoni Oil pa por lubriká bo Yoni Cup òf tambe bo por usa hasi uso di un tiki awa howon tambe. Si abo ta un persona ku a yega di hasi uso di un tampon, lo bo haña fásil pa por usa un Youni Cup. Ta p'esei awor aki mi ta bay den boso algun tip kon pa hasi esaki. Promé ku tur kos, sòru pa semper bo man ta bon labá limpi ku un habon mild. Despues di usa e habon laba bo man bon i tambe ku bo cup. ta bon limpi. Lagami para un ratu na esaki. E promé be ku bo ta bay usa bo kòp ta importante pa bo here be den modo ku bo ta mata tur bakteria i bo ta sterilis'é. Bo ta tir'é den un wea, e no mester mish ku ni un banda di e wea ni e bòm, sino e por smèlt i bo ta lag'é here be algun minüt No mas ku sinku minüt. Na momentu ku bo a prepará bo kòp i bo man ta limpi, bo por hunta bo kòp un tiki ku sea nos Yeo ni Oil òf un tiki awa òf e lubrikante ku bo ta deseá i bo por dobl'e i hink'e paden den e vágina. Un djis aki mi ta bai mustra boso kon ta e maneranan ku ami a purba i ta rekomendá pa por dobla e kòp. Naturalmente tin diferente manera ku por dobla e cup aki, bo por buska riba internet tambe i pa por haña e manera ku ta kuminí abo. Na momento ku e cup aki wòrdu hinká den e página, bo no ta supos di sintiéde si e ta hinká korekto. Esei ta meskos ku un tampòn, si e no wòrdu hinká korekto lo por sinti hopi deskonfòrt. P'esei ta importante pa bo tren kuné. Ami ta rekomendá tren kuné promé ku bo menstruashon bin i tambe na momentu ku bo menstruashon bin. Sigur den wikènt purba tren ku e kòp menstrual aki na kas promé ku bo sali kuné bisti. Esei ta pa evitá ku bo no a bisti alé bon ku eseinan i kisas por kousa un tiki leakage. Awor mi ta bai mustra bo algun manera. Kon pa dobla e Yonicup? Akinan bo ta haña bo ku nos Yonicup di Yoniverse. Bo ta haña e den su sakito masha bunita, leuk mes i bo ta wara bo Yonicup aden. Manera bo a bisa kaba, ora bo kaba di prepara bo Yonicup ku bo a herbi bo a sterilis'é i bo manta limpi, bo ta bai skohe e manera pa dobl'é loke ku ta kuminí abo. Aki nan bo ta mira e Eunikep unu, kier manera ku bo ta dobl'e den un forma di un C, bo ta kue'le bo ta primie'le i bo ta dobl'e den un forma di un C i laga bisa esaki ta bo página, bo ta pushe'le den e página i e ta bula habri, tambe bo por dobl'e den forma di un shete. Bo ta kohe bo ta primele y bo ta dobla un den puntanan y bo ta pushele den e vagina y e ta bula habri paden e manera cu ami personalmente ta usa ta bo ta coe e cup bo ta pone un dede doblele manera un tulip un flor Asina aki. Y pushele paden. Sorry, asina aki. Pushele paden. Y e ta habri. Asina tin mas manera cu por usa e cup, pero manera mi bisa caba, abo ta busca e manera cu ta cuminibo mas y cu bo sa sigur cu e cup ta habri bon paden pa evita cu tin cualkier leakage. Manera mi bisa kaba, un cup ora ta bon pone bo no ta suppose di sinti ku e ta e mes. Den mi kaso, mi por hasta lubidá ku mi ta ongestel di mes. Asina konfortabel e ta sinti. Na momento ku bo bai wc, bo ta wipe, no tin niun tiki sanger, vis, shushi. A mi no gusta esei etol. I loke mi gusta mas ta ku mi no tin un keda kambia pèt kada ratu, e por bai mi entre seis pa diesdos ora. Esei ta dependé na kada hende ta stima bisa. Ta importante pa nobo nobo ku bo kuminsá us'el bo tren na kas i bo ta wak kuantu ku bo kurpa su fluho ta i kuantu lo bo por keda kuné bistí. Si bo ta un persona ku ta basha hopi mas tantu kisas e no ta dura bo djes dos ora, e ta dura bo ménos pero e por yega te ku djes dos ora kual ta hopi hopi bon. Na momentu ku bo a trin na kas i bo ta konfidente i kla pa bis ku bo youni kòp pa sali kuné, bo por lanta, bo por kore, bo por hasi tur deporte, bo por sinta, bo por baila, tur de tur kos ku bo ke hasi sin ku e kòp aki move, sin ku e stroba bo, sin ku bo sinti ku e ta importante pa no laga e kòp aki mas ku djis dos. ora. Despues di dje dos ora bo por sakele y mi ta ministra bo awor con pa sakele. Awor e mi a hinca mi cup na mi manera favorito aden. Ok. Pa bo sa sigur cu el a habri bo ta coge bo dede, bo ta hinkele paden y bo ta. Fula rond si e las habri bon. E tin un stam, un stem, ku bo por trek i bo mester sinti manera e ta chupa. Esei ta ku e ta bon poné i ku no ta bai tin leakage. Na momentu ku bo ke sa kele, bo ta p'e botede ku bo duim, bo bai swinger ku bo duim, bo ta hinki ele. Pa bo primi pa los e sil y bo ta sakel'e pafo masha facil mes. Mi sa cu mi man ta hopi diki, ta p'esey mi ta bay mustra mi riba algo cu mi a inventa awe cu bo por mira mas miyo con e ta bay. A continuacion, yama Welcome na mi modelo djawe, cual mi ta bay usa pa haci e demostracion aki. Cho laga mi mama no ta wakiendo, e zundra. Pero, manera bisa caba, mi tin mi metodo cu mi a usa, mi, mi gusta pa por dobla e cup. Cu mi man a limpi, mi ta dobla e cup y mi ta pushele. den e vagina y e ta habri. Pa mi sa sigur cu e ta bon habri o ta fula, fula wak si e ta bon habri. Tambe bo por treke y sa sigur cu e no ta e tin e sil cu e no por lek. Na momento cu bo kier sa kere bo ta hinca bo duim cu bo wijsvinger.

Manera ya boso sa semper a mi gusta trece cosnan cu mi bo ta mira e demostracion pa por comprende mi yo. Mi tin mi mama su kelki aki, nos sa cu e kelki aki su boca ta hopi mas grandi cu nos vagina, nos vagina ta dje grandi aki hanchasnan aki, pues tene na cuenta cu kisas e por lek laga nos bawaca. Na momento cu bo a scohe bo manera cu bo ta dobla bo cup,

Pero a ta masa kele si nos ta masa un kompas a kele na momento ku bo ta kla pa sa kele bo ta tenele paden sa kele i na momento ku bo tin ku basha sanger afo bo ta bash'e afo den pochi wc hawa bo kòp dobl'e bèk i bistié adenda. Masha masha fácil mes. Natural si ta bo promé bianan ku bo ta bai us'e, kisas e por ta un tiki mesi manera mi a hasi awe un tiki sangre por kore na man. Mi no ta bai ninga esei, segun ku bo ta bai train, bo ta bira profeshonal, e no ta pasa mas, pero naturalmente ta bo sanger i bo no ta supos di tin fis di bo mes sanger. Pèts ta hopi mas fis ku e kos aki, trust me. Manera mi a bisa kaba e cup aki por dura te ku diesdos ora, importante no lagi'e pasa, minimo dos bia pa dia, kambia bo cup si bo ta un hende ku ta basha hopi kisas o si no ta yega te diesdos ora bo por kambia di kaba seis ora wak kon ta bai i despues bo ta mira ku si mi por yega diesdos ora to mi por lagi'e e cup nan aki ta sumamente dura duradero. Na momento ku bo kumpra unu e por dura bo entre seis pa dies aña depende kon bon bo kuid'e. Di mes bo no lag'e herib'e muchu, bo no ta lag'e'le mishi ku e wea, dus tur eseinan tin influensha riba bo keu. Narmata ku bo ta bai keda bai huse'le bo keu por kambia di koló pero esei no ta importante òf no ta un motibu di kon bo tin tira bo keu apo. Pues djis imaginá bo kuantu bo ta bisa ta spar dies aña sin kumpra nunka tèks nu, ma nu ta pon djis usando bo keup. I pa terminá si ainda bo ta duda mi ta bai duna bo sinku motibu dikon bo tin ku switch bai un Yonikeup. Durante henter bo bida ku bo ta usa un tampon òf un kotèks bo ta usando shen trinta i seis kilo di weist. Plastic cu ta bay daña mundo. Usando un Yoni cup lo bo yuda haci esaki menos. Di dos ta cu bo ta bay spara hopi hopi semi ke remi. Un hende den su aferrahe di bida ta gasta por lo menos dies mil florin na pads of tampon pa e por usa pa absorba tur luna su menstruacion. Aparte di esei, e di tres motibu ta ku bo nigu bai keda kambia ku tèks òf tampon kada ratu, kada kuater ora. Ta trabou òf bo tin miedu pa shusha bo paña esaki no ta bai a pasa mas. E ta super super kumbiniente manera mi a bisa kaba i tambe safe. E por bai te ku diesdos ora sin ku bo mester bai kansa bo kurpa kambia nunka tèks. Bo por landa kuné i no ta kousa mal holó. Holó ta bini na momentu ku e sanger tin kontakto ku airu òf oksígeno. Bo no ta bai tin holó, bo por bai landa nòrmal. Bo ta yuda save the planet, save the world. Bo no ta hasiendo gastu mas pasobra bo tin un Yoni Cup. I tambe bo vágina lo keda súper kontentu pasobra bo no ta bai haña bo ku infekshon mas kada ratu. En lo bai ta super happy, chemical free y tambe no mes. Yoni Cup ta obtenibel cerca nos di Universe Curaçao pa solamente cuarenta y cinco florin. Magina bo, un den cada dies aña ba gasta cuarenta y cinco florin so pa un menstrual cup y ba spaar mas cu nuebe mil florin. na gastu ku bo tabatin di bo pats ku bo tampon. Si bo ta interesá pa sa mas di e Yoni Club aki òf bo ke kumpra un serka nos, manda nos un mensahe trankil di bo riba nos medianan sosial, nos Facebook, nos Instagram, tur ku e nòmber Yoniverse Curaçao òf tambe bo por manda nos un mensahe riba nos WhatsApp seis ocho ocho, kuarenta binti seis. Si bo a gusta esaki y bo ta desea pa comparti cu bo amiganan, share share share riba bo pagina y laga nos sa cu bo tambe a cambia pa un Younicup. Danki pa a sigui nos video awe. Si bo ta interesa atrobe pa cumpra un serca nos no duda di contacta nos y ban yuda save the world y spar mas sen. Si bo a gusta e video aki awe no lubida di kompartia ku bo ser kerí nan, like nos página di Facebook, follow nos riba Instagram i sigui nos riba nos YouTube channel Universe Curaçao. Si bo ke wak mas di e videonan aki no lubida di supskribí. Danki pa wak nos i mi ta mira bo despues. Chao!